Nye ƒe biabia gbãtɔe nye be, Ke míle tsitsia míkpɔ be ne efia ku ne wobe ne woɖi fia, ee, wodona vɔvɔ̃ mí. Nyateƒee ya, ele akpa ye o be ne woaƒe be woaɖi fia la, ee, wotsona ame ta kɔ dena aɖaka me ta ewɔ, ewɔe nɛ be wodena se. Ewɔe be míaƒe dekɔnu ɖina vɔvɔ̃. Togbɔ be efia ƒe ku ɖe, aleke wowɔnɛ si he míese nenema wòle ema alo tɔtrɔ vi ɖe le eŋu ye? Yoo, akpa le bia biabia nyuietɔ. Wobe nu yi mènya oa, you ask the thing you don't know you for ask then you understand and then follow it. Enu yi mènya oa, ele be nàbia kple susu be etsɔ megba ne enu ma le dzɔdzɔm ma, ele be nànyae be ŋ, enu ya yebia ame aɖe kpɔ yese gɔme nɛ. Mía tɔgbuitɔgbuiwo ke wokplɔ duia alo wokplɔ Afrika dua le gɔmedzedze mea, womekpɔ wo dometɔ aɖeke ɖi ƒo o. Womekpɔ wo dometɔ aɖeke ɖi ƒo o. Ame aɖewo zu atsi eye ame aɖewo zu ekpe eye ame aɖewo zu to. Eya ta
le mía tɔgbuitɔgbui mawoa, womate etɔ o Alo tɔ ƒe tɔ mate ŋu afia wò tɔgbuiwò ma ƒe yɔdo ɖeke gbeɖegbeɖegbeɖe le anyigba ya dzi o, ke etɔwò ƒe tɔ ƒe yɔdo ko wòafia wò.
Elabe etɔwò ƒe tɔa ƒe yɔ, ƒe yɔdoa meli gbeɖegbeɖe wòfia wò ge o. Ɖeko agblɔ be wò papa yewo, ɖeko yewole aƒeme ko yewo tɔ, agblɔ le sitɔ nene be yewo tɔ be yewo yi fi yeava kɔa, megagbɔ o. Eɖewo vae zuna elãwo le gbe me. Eɖewo vae zuna atsi Eɖewo va zuna kpe gã aɖe si ke mekpɔ kpe ma le afi ma kpɔ o gake le akpɔ kpe ma le teƒe ma. Vɔ eye wodzi evi da ɖi wozu be mía tɔgbi ma woɖo woƒe viwo va le míawo dzi ma gbaa, woda se dzi
be nenema oa, ameɖiɖi manɔ o.
Ameɖiɖi manɔ anyigba dzi o, elabe mía tɔgbuitɔgbuiwoa, wozɔ ɖe nɔnɔme ɖe dzi be womekuna o ɖi nɔ, elabe veduwo ŋue va dzɔ. Ame aɖeke mekpɔ wo dzi ƒo o, eya ta woƒe kuku hã ame aɖeke mekpɔnɛ o. Vɔ egbea míaƒe nɔvi malɔmalɔ, havi malɔmalɔa, enumawoa, woɖu kɔ ne nene ƒe numawo, elabe gbɔgbɔwò nye wosubɔna. Ezu spiritual gbɔgbɔmenu ye wònye. Eya ta eh, míaƒe malɔmalɔ, asideasi me eh, kofi ye ma le nu ma wɔm, menyonyo ge ni wa, ye na be ŋubiã va ɖo, ye wogblɔ be adze. Ke gbɔgbɔ ma va ɖo mía mea, ele be nɔvi newu nɔvi. Vɔ zi aɖe si me ke game mede na o, ele abe gaƒoƒo aɖee dede ge hafi nàku. Ta ne gaƒoƒo ma dede mea, lagblɔ na viwò be, megbɔna hĩ. Eme kɔ. Ke Edzo magbɔmagbɔtɔe. Ta ame aɖewo up to now, ame aɖewo nɔna se ma dzi. Àse be be Kofi bu womese ŋkɔ kaka de asi na fifia loo. Ke wogblɔ be ɖewo va yi wui. Le kpɔteƒe o, mekpɔ eteƒe o, ele be wova yi wui le se le setinua egbegba amewo bubum le vivim elabe mía tɔgbuiwo ƒe e sacrifice ye nye ema.
Ta ne wozu be wolé fia ɖo zi dzi Enu enuwo wònye wokɔ léna ezi dzi. Ne wolé fia ɖo zi dzia, ezu gbɔngbɔn. Ewɔ be fiawo abe ne woawo ɖo fia zi dzia, kɔnu ɖewo wɔna. Hafi woaɖo efia ezi dzia, pastɔ meɖona fia zi dzi o. Okay. Dziɖuɖu president meɖona fia zi dzi o. Edumesɔhɛwo kple woƒe gbadagba ablafowo woawoe ɖona efia ezi dzi. Eye ɣemayia wogaɖo na fia sɔhɛ. Ok. Ke ma le fia ƒe anyinɔnɔ le zikpui dzia, ablafowo woawoe ɖo na fia zikpui dzi. Ok. Vɔ ne wòzu be gbadagba ma woado goa, Wonya be ne gbadagba mawo ɖo dua mea, ne wo ame yi ke wɔ sikelia, ne wowu wòa, woawu wò ɖe dzadzanyenye dzi.
Ke eta ma, woate ŋu akpɔ ɖo efia faa. Eyi ta etɔ kple nɔvɔa gblɔ na wo be, Egba edua ma mebɔbɔ ge o. Ɖevi ɖe sia ɖe nanɔ xɔ me. Nu yi meka wò o koa, mègayi o. Eya ta ɣemaɣia ame tsitsi, ke wonye ame tsitsiwo nɔ gbɔgbɔ mea, Woawoe kpɔna nene ƒe ŋmawo teƒe. Amewo wo modre wa mo efia yo wo ɖo. Ta ɖe ta ne fia kua, ne yi ke wo woe eɖo dzia, nene ma ke wa ga woe adzi. Eya ta ye wo ɖo ɖo fia kua, wo ɖo na tsa mi. Tsami si na wòade fia gbɔ be nya ya ye wotsɔ vɛ ya. Eya ta Tsami kple fia womeɖina efia ɖe afi bubu aɖi Tsami ɖe afi bubu o. Tɔgbe akpe, mabia mabia gbɔ hafi mi yi ɖe Tsami ƒe akpa dzi. Ne wòzu be eh womekpɔ ame ɖeke wu kɔ ɖo ɖe fi mɛ be woate ŋu ayi wɔna dzi ɖe? Woayi wɔnawo dzi faa. Vɔ enu yi ke wònye be nàbu dekɔnu ma taa, wo gbɔgbɔ etɔ̃ le mia yɔ ge agblɔ na mi be, Egba, èdzɔ amea. Kpe nyonyo go wɔwɔ ɖevi yi ke be yekpɔna ŋmeŋmea ele eme nɔ o. Vɔ womeyina efiamaɖoƒe ye abla ƒo wo be yewoatsa le dua me woakpɔ gbɔ̃ wòava yi o. Wo gbɔ̃ la wu ge. Ete nye gbɔ̃ alafa ɖeka hã wowu ge. Ke be sedziwɔwɔe.
Ese dzi ye wowɔ nɛ le. Eya ta ne èyi ɖe du aɖewo mea, nàkpɔ be gbɔ̃ tu ɖeka koe anɔ tsatsam le dua me. Egbɔ̃wo katã womele dua me o. Wole, woɖo wo ɖe agblekoƒe dzi. Ke woagblɔ na wò be egbɔ̃ ma ye nye leader for the town. Okay. elabe ye ekplɔ edua ezu edua me ƒe gbɔgbɔ gbɔgbɔ yi ke le dua me ƒe egbɔ̃tu. Mm.
Tafia be menye nu ko wònye woɖo wònye. Awo woatso kpatsoa me ta awo woade se na wo elabe ame mawo ne wova yi ɖe woƒe dɔwo dzia abe leke sodzawo yina le aʋagbe dzi. Mm. A woa me nya naneke o ewoe ava do kpao ele be woakɔ de golɔ me. Okay. Abe leke wokpɔ gbɔ̃ kɔa, woawo hã wokpɔ gbɔ̃. Okay. Ke egbɔ̃ mɔ woƒe tawoa, wotsɔ akɔ ɖi efia. Thanos ƒe gɔmedzeƒe, womekpɔ eta aɖeke wòwɔ ame sia be wòwɔ se dzia kɔa? Evɔ! Woɖo fiae ma. Evɔ!
Wogblɔ do ŋgɔ be, e, e, ale Yehowa aɖo fia, nenema woawɔ ake wo. Agaɖi. Thanos ƒe gɔmedzeƒe menyakpɔ nu ɖeke o kɔa? Nenema ko azɔ yi mu. Eme kɔ.
Ta esea esee. E, wote ŋu glina ɖa alo? O.
Nefi ma ye wole gbɔwo. Agbado le ɖa dro agba ɖe ta. So. Wotso ɖeka wokɔ de agba me. Good. Wogblɔ be aha woyi aʋa gbe dzi nyateƒe. So ɛ tɔgbe.
Ago. No zube gɔmedzeƒea no mekpɔ ame eta ɖeke tso ya ɛ ɛ efia hã ka ku nenema ke ɛ ablafo alo gbadagbawo ka glina amewo ka nɔnɔ xɔme. No zube ame ɖeka tso me efia be woaka te ŋu yema ɖe. Ele fafa aɖe.
Okay. Elabe mewɔ ɖe edekɔnua ƒe se dzi o. Elabe nu ka ta wòzu be woyina metso ge ɖo? Elabe yi wova zi ɖekaa, wodze woƒe ʋuwo ƒoƒo gɔmaa. Eli na wo abe gbɔgbɔmenu ene. Aƒedowo me ƒe gbɔgbɔmenuwo vana amewo, ame mawo dzi. Ke nàgbe akpɔ ko ame ya dro agba ɖe ta, ame ya tsɔ ko etsɔ golo kpla edze mm. yi da. Ke wò ɖeviwo be mègado o. Eŋutɔ viwo hã le wu ge kafi ava nyɔ be yegbla nane gɔme. Mm. Elabe menye nɔ wonɔna nuteƒe fi hafi wɔna nu ma o. Okay.
Ye ta ne fia kua, ele be vɔvɔ nɔna dua me. Tsami kua, vɔvɔ̃ nɔna dua me, elabe wonya ale yi ke wowɔ hafi kɔ ɖo Tsami o. Efia hã menya ale yi ke wowɔ hafi kɔ ɖo etia o. Eya ta wodena se woayɔ dua agblɔ be, Egbe, kaka de asi ne ŋkeke aleka yewole tsatsa ge le dua me awɔ fia ƒe kɔnu ɖo le dua me. Ɖevi ɖe sia ɖe kaka ƒo ga dea miaɖo xɔ mm. wɔwɔe abe aʋa lilim ne yi ewɔe abe kuluwo ya abe mɔ ke gakpɔ be ewe meto kɔna ma ta yi golo ma.
tɔgbe mi yi ɖe etsami ƒe akpa dzi. yo etsami hmm. susu yi ke ta woɖona tsami Tammy, Ne nane dzɔa mate ŋu atso ko ayi ɖe fia gbɔ zi ɖeka o. Ele abe nàyi ɖe Tammy gbɔ ava yi ɖe nya dzi ne Tammy alo ne ètso ye ɖo efia ƒe aƒe mea, le ado agu zi gbɔ zi etɔ̃. Subɔviwo le afi ma, woava ame zi gbɔ zi etɔ̃, woatsɔ tsi zikpui na wò nànɔ anyi, ana wò tsi nàno, kple susu be dzikui le dzidzi nɔ alo nya yi ɖe gbɔ ƒe nèva ɖe zɔ ela be dzi xɔ dzo hmm. ne nano woaxɔ tsia susia akɔ ɖe anyi eye woabiɔ be a ah, yewo gbɔ fa o oh, etsa ko yi ɖi ao oh, ame aɖe va fi ŋu le agble nye ye be yeakɔ be ne fia yo yo se nya ke ɖedzi be yeakpɔ fia ŋutɔa ebe ee ke woayɔ efia na o Ke ne ɖe nya dzi ne fia, efia me tsotso ge ko adɔ ame ɖo ɖa, ame ya va wɔ nugbegblẽa kple wò o. Eɖi egbe gblɔ ge be, Evinye, yɔ tsami nam. Ke ne tsami va, ye ya tsɔ nya ne tsami, Tsami, yɔ ekpoƒo la nam. Okay.
Ke woyɔ ekpoƒo la be ekpoƒo la, asama si be nu ya adzɔ ɖe ye dzi. Ame ɖe va gbã yeƒe ŋɔ, fi yeƒe nu. Enu ya medzɔ le du ya me kpɔ o. Ƒo kpoa le dua katã me. Woaƒo kpoa agba etsɔ womagaƒoe o. Ŋkeke etɔ̃lia gbe woaƒoe. Zi etɔ̃ ko woƒonɔa ekpo. Okay. Ke ne be woaƒo kpoa womese nya aɖeke o la, ke woana mɔ amea be yewoƒo kpo yewomese wobe aɖeke o. Mm. Ke boŋ fi yi ke dzro wòa kɔ enua nàvae dzi loo. Ke ema megbea wova ɖona zikpuitɔ. Efia Tsami zikpuitɔ egaƒola. Ok. Ne wòzu be ame mɔwo mele fia ŋuti oa, ame mɔwo ɖo fiɔ.
Ok. Efia mete ŋu tsotso ge fia yi ɖaɖe nyadrɔƒe alé zikpui ɖe asi o. Ye ta wo be zikpuitɔ. Ok. Hafi wogagblɔ be agbota. Enya ne di be ase. Mm. Ma ɖe me no nyuie. Mm. Nya me le fia, ma nya me menye. Eta ko me vana la.
Wo do agbota. Mm. Agbota rua. Ya mo le mo vana agbota rua.
Ta ne amomo mo de le fia rua. Ke mo do fia. Ye wòle zɔzɔm be woɖo fia ya mumu dometɔ aɖe be yemeda asi ɖe edzi oa? Ale fia la wu ge fafa aɖe. Ne mewui oa, ana be fia adzo ɖe zia dzi elabe gbotadɔa melɔ̃ o, tsami melɔ̃ o. Ke ame kawoe da megbe ne fia? Ame kawoe le wo ekplɔ ge akɔ yi ɖe dzogbe? Eya ta ne woɖo fia, wokplɔna fia. Gaƒo la, agbotaɖoa, zikpuitɔ, nyɔnufia, sɔhɛ sia. Nɔ mɔwo katã, ele be woakpe ɖe fia ŋuti, elabe woawoe le dua me. Ne nya dzɔa, woawoe léna nya aƒo ƒu. Woawoe yina ɖe dzogbea dzi. Ava wɔ nusiame afi ma. Ne wò ŋutɔ ebe yeakpɔ numemie ava ge ɖe wo dzi le dzogbea dzi, ne wotsɔ wò tsɔ yia, amea menye woɖo wo ɖoe wu o. Ède kɔŋue kplɔ wo vɛ. Ah, wɛ badi badi kwa. Ah, bara. Wɔna wɔ gbɔ ɖe hã bɛ va dro gama ele me nɔ. Foto bɛ va dro gama ele me nɔ. Ela bɛ le va kpa he me. Eyi na gblɔ ge le dua me bɛ. Ye yi fi ya. Bɔzɛ si me ke mo yɔ va fi mo.
Okay. Abe gbla he me. Ke efi wo bo gɔme nka. Aje. Ta le bɛ. Le gere me kwa avasio. Tɔgbe le ko dina e chami. Tsamia le yi ke woɖi afia kua, nenema ke ko le eye ma. Mm. Ele ke gbea ɖi afia kua, ɖe wokɔ e, woƒe ɖiɖia ele vovo. Eya ta ne wòva ɖo dzi hã, womelana be wo srɔ̃ hã akpɔ le yi ke wodi aɖaka me o. Mm. Elabe ame sia ame va kple yeƒe gbɔgbɔ. Maybe woate ŋu akɔe atrɔe axa. Okay.
Maybe woate ŋu atsɔe atsɔ eƒe ŋkume atsyɔ anyi. Maybe woate ŋu adzɔe. Maybe woɖii vɔa ebe yehiã he. Wodee aɖaka me vɔa ebe yehiã he. Yehiã eƒe kpotsi Ne mate ŋu atsɔ eƒe kpoti akɔ nɛ, kpoti akɔ zazã le eƒe eh, payot, eh, pal, eh, paleta me, womatsɔ nɛ oa, ele be woamɔ du bubu Okay. atsɔ nɛ. Be nenema oa, ne va kua, anɔ dzedzem ne srɔ̃ alo anɔ dzedzem ne via, Okay. elabe eƒe nane Etsi megbe. etsi megbe. Ɖe woabia hafi woatsɔ kpe nɛ. Eya ta womeyina mɔɖiƒe ewo via nava yi kpɔe o. Eya ta fia womeɖina wo toto zã ye woɖina efia okay, kple tsamiwo katã lo. Ta efia be edze bene woɖi fia kple tsami ɖe teƒe ɖeka. Ye ma.
Ya tɔgbe ne wozu be tsamia ok eme kɔ eme kɔ eme kɔ ɖe teƒe ɖeka. Teƒe ɖeka.
Ye ta ne yi ɖe Benigra ɖoa nakpɔ be woɖi amewo ʋu va yi woaxli nɔ be kofi eh, eh, nɔ eh, tɔ ya esrɔ̃ ya evia ya ke le ablotia ye ya eya kple ya kple ya woanɔ xli nenema elabe fia kple Carmi agbotaɖoa, e, Carmi nyɔnu, Carmi ƒe fia, e, e, e, e, e, Carmi nyɔnua ƒe e, ƒe ŋka ƒe Carmi. Ye hã eɖo agbotaɖoa. Le yi ke efia ɖoa ɖoe kɔa, nenema ke Carmi nyɔnu hã eɖoe ye ma. Ta nene ƒe ame mawo wa, le ɣemaɣia, womenya woƒe dziƒo. Tɔgbutɔgbuiwo, wo dzi mía tɔ, wo ga dzi mía tɔ, va mía tɔ va mía dzi ma, be ke kɔ tɔ ke ye va yi fiɔ tɔgbutɔ, ebe ebe yi tɔ yi tɔ yi ke dzi hafi yi va dzi ye kɔ yi tɔgbui xoxoa kɔ fia wo kpa. Le yi ke wo bia ɖi efia ko, nenema ke wo ɖina tsami, nenema ke wo ɖina gbɔtaɖoa. Ta teƒe le kɔn no zube amegba e e e fia. Ezɔnɛ bia nya ya.
Hmm. Ezɔnɛ bia nya ya. Ta ne yi ɖe beni gan ɖo wɔna akpɔ bo tu na xɔ na mea. Efia be ye ŋutɔ be no di ɖe gan wɔna tu xɔ ɖe edzi. Vɔ mega tu xɔ ɖe edzi kpɔ. Ne yia eyi e e e medi ƒe bɔ ɖo ma. Hmm. Na akpɔ bo tu xɔ kaka de gate. Okay. Na akpɔ bo tu xɔ kaka wo wo tu wo ple klarba. de ʋɔtru fii. Efia be ame ma, ame kpekpe wònye le afi ma. Hmm. Elabe mebi ega ma teƒe mele si gobui wòzu be woaɖi ɖi o. Wokɔ de afi ma. Ta wobiana gbe wo, maɖi wo, nuɖi wo ɖe aƒe ma. Ao, evinyɔa va nɔ vɔvɔm. Bikɔ hmm. va da ɖe Mía tɔ dome, ya tu xɔ nam, mena mi keke ale. Ye ta ne egbegbe ne ɖo Benigra ɖo la, la kpɔ be, o, exɔ yi ke ne woa didi be yi ma ya mlɔ ma, ye ya wova mli na ame aɖe le afi. Ale awɔ ŋku no be nu yi ke ta wowɔe ɖoa, me gɔme se go. Eye ame aɖewoa, wo tu xɔa vɔ, vɔ gake wo ga tɔ kpɔ ƒoxlɛ. Ne gbɔna tsia ƒe aƒeme, ele be na dɔ go hafi woaƒu kpɔ na wò yi. Nenema ye nua le ema. Ta eɖewo wa ɖewo biana wo. Agbota aɖe hã ɖewo biana wo. Ne ɖi enye menye amedzro me va fi afia wokɔm ɖo agbota ɖoa, ye wozɔ be meli ŋutɔ aƒenye me. Ale be vinyewo va biam be ao, ah papa mègava li o ɖe. Ao mikɔ mikɔ yi fi mɛ. Evinyewo ava nɔ vɔvɔ̃m. Vɔ míawo tɔgbuiwo yiwo wodzi míawo nya me va nyanyam hafi mía nɔvi ɖewo va kuku ma, aƒedoa me ko woɖi o. Ne yi aƒe ɖewo me kura, ewɔ yɔdowo le aƒea me.
Togbɔ ne wòzu be efia kple tsãmiwoe wɔna dɔ eya ta ne wòzu be woƒe woƒe to kua, edze be ne woɖi wo ƒete ɖe teƒe ɖeka. Teƒe ɖeka kpo. Srɔ̃tɔ kple e, atsu kple asi tsɛ nenema ke yawoe nɔ agbe kaka dĩi hafi va ku ɖe yawo tsɛ woƒe ɖiɖime ɖe. Alo mekpɔ teƒe kpɔa? Etɔ kple míaƒe nu wɔna fifia zi ye mítsi ɖo nu sia nu le tɔtrɔ. Ne wòzu be nyɔnua ku, wokɔe ɖe nyɔnua ƒe de. Ne wonye ŋutsuwo tsɛ ku, wokɔe ɖe ŋutsuwo ƒe de. Nenema míle kpɔkpɔ fifia eya ta mele Ke ha biã ɖo. nukatae meɖe wo ɖo? Elabe enyee kplɔ be wòe nye nye atikplɔ. Fifia ne meva li o, wò hã le xe le aƒedoa me ʋuu heku ɖe aƒedoa me ke nye ame ku le wo ɖi. Fifia wò ya kpɔa, ƒometɔwo va be yewokɔ kɔ dzo ke ƒe yi me tu hafi de woa, wotsɔ ga nam. Eyes, ke ne le vinyewo gbɔ Wobe mi eh, yewodi be yeakpɔ papa kple dada, ke meva fia papa le Burkina, mava fia mama le Nigeria. Be fi ma wode ɖo. Ɖevia woabia nya ɖe be nu ka ta wònye nenema. Ne wòzu be amea gbea le gbɔnye kaka wòzu be wògbea mia nu kɔa, me ƒomea womekpɔ mɔ ava kɔe dzo. Ne wòzu be wòle wòle wo gbɔ hã, Ne wòzu be mí kpã, míganye srɔ̃tɔ, srɔ̃nɔa faa. Mata mía tɔgbuiwo ke wo dzi tɔ, etɔnye gavea ne yi fia xɔme woɖi ɖo. Tɔgbuinye xɔme woɖi ɖo. Okay.
Woɖi ɖe xɔme elabe eboyem wolea hekpe. Xɔme woɖi ɖo. Eye srɔ̃a kpɔa, woɖi kplii ɖe axadzi nɛ le xɔ ma ɖeka me. Hmm. Eye meyi aƒea be madze ebe dɔ ya mawɔ egɔmea, eye meyi ame yiwo konye ame tsitsiawoa ywo be akli akpa ya leke ya fi ya tɔgbuiwoa le ya, esrɔ̃a ya le exa. Nenema ye wodzina enua ye ma le wo woƒe de woƒe dekɔnu kple dekɔnue. Hmm. Ke wò ame yi ke mele ɖekem o la, woawo tɔe nye afimɛ. Ok, akpe.
Eh, eviawo tse, eviawo tse ɖe edzi be ne woɖi wo ɖe teƒe ɖeka alo? Nenema ko wòle ema. Menye family wo nyea? Eh,
so the whole family is supposed to be okay, ma bio, one place. Ma bio, etɔ wa ŋutɔ ye mɔ ɖokui la fi wòdzi wa.
Mekua o. Mɛ ye ŋutɔ mlɔ anyi la fi wòdzi wò ɖe. Ke ne wòku ɖe fi ka nanɔ? Ye ma nɔ gbɔ. Very good.
Ke ele be nuwo katã nenɔ teƒe ɖeka. Ame ɖe ma tso fia wa be a esrɔ̃ ƒe dedu me. Ame ɖewo kuna kura be ne wokɔe yi ɖe srɔ̃ ƒe dedu me. Ele be srɔ̃ fi ma va ɖe srɔ̃ ɖo la be kpakple srɔ̃ mekpam. Hmm. Bikɔ yi ɖe srɔ̃ ƒe dedu me.
Te gbɔdɔ zu be nyɔnɔ ŋutsu eku gbã kafra. Ŋutsu eku gbã ya nyɔnua le di va ɖe srɔ̃ bubu. Aƒe yatse va to megbe ɖe, ɖe srɔ̃xoxo la gbɔ woawa ɖi ɖa? Elabe megblɔ nya ya na wò do ŋgɔ be, ne wòwɔ zu be nyɔnua heli, ŋutsua ku, ye wòwɔ zu be nyɔnua wowɔ aho nɛ, wobu wowɔna aho, vɔ ne mewɔ aho ma o, ye nyɔnu ma tso be ye va yi mɔ aʋa bubua, eho, ne menɛ ŋkeke etɔ̃ alo ŋkeke amadre, ele be mava kplii kaba. elabe menya amea toe o. Oh, okay.
Ahoa eli abe gbɔgbɔ me ƒe nu enye ene. Vɔ ne nyɔnua me, mewɔ aho o, ye wòva le aʋa bubu me kɔa, ezu nyɔnu gbegblẽ. Ne ekpɔ yi, emue, ekpɔ yi, emue, ekpɔ yi, emue, ele abe eda afɔ. Ye wogblɔna be da afɔ. Tɔgbe ne wòzu be ahowɔwɔ ete hmm, e, míatɔ egbe míaƒe video adidi elabe ne wòzu be ahowɔwɔ ete le míaƒe tɔgbewo ƒe nuwɔna nu e, wònye gbɔgbɔme nu wònye wɔna. Aƒe Kristotɔwo melɔ mía tɔgbewo ƒe nuwɔwɔ vɔ eya wotso le ahowɔ ɖe akpa ka dzi yɔ ŋutɔ wole fifla. Aa, wo ŋutɔ trɔ afɔ na wo ɖokuiwo. Dzimidzimi yóò gblɔna ye tututue ma. Elabe migbe yóò ɖasi le dekɔnu ŋuti. Hafi woawɔ ahoa, woƒe aho nɔ enɔ aba dzi, wolé aho, ahotɔ da ɖia, megakpɔ mɔ aganɔ zikpui dzi o. Ele abe leke wowɔna afana ame, fourteen days. Hafi nànɔ zikpui dzi, ele be woalé wò ŋutɔ axle Na be gba yewo na wò zikpui egba nanɔ zikpui dzi srɔ̃ maga nɔ anyi kple wò sia. Ela be eyi srɔ̃ wa kpua ya yi neke srɔ̃ wa kpua le xɔm kura tse wa wa mega ya kpɔ aɖe fi ka ɖaka tu kura. Ele be wa wa hua no pete. Afi emegbe wa va xɔ sinapu le asi wò ava fi afi ke. Fi ya wo da aƒetɔ wa ɖo ya. Okay.

Kpɔ dzi. Ezu nubabla le aƒea me. Ete Muslimtɔ ɖoa, wote ɖe na nyɔnu ame eve le aƒe ɖeka me. Ta ne wòzu be wò meva li gbãa, etsɔe ke meva li o koa, nɔviwò ŋutsu ele be wòatarget. Ebe Efofo meli o. Ɛɛ, eyi fofo meli o kpa. Srɔ̃ be kpɔ dzi se. Mm. Ke ye la ɖe mɔ be o yeate kpɔ dzi vɔ aka. Yema ɖeo. Yema ɖeo vɔ yadzi ŋutsu nɛ. Oh, ok. Vɔ ne gakpɔ be yedzi ŋutsua nea, yema kpɔ dzi o. Ke ne o va kua, ewe la ɖe gbe be o. Eye wòzu be edzi vi na ame ma hã. Ɖuɖu ɖi ɖe fi ma faa. Enye be míkplɔ ame aɖe o, míɖe asi mízɔ ɖe nuwo me tsatsatsatsa. Nenema ke ye ameawo hã le gbe mee ma. Ne yi ke be akpɔ be afi yae ke yele, ati yiwo dome yele alo ama yiwo dome yele, yemele gbɔgbɔ kpɔm o kɔ la, elabe ye ŋutɔ kuna.

Mègakɔ yi ƒoƒeviwo kɔ yi ɖe ŋutsu ma gbɔ va fia fu ɖeviawo ne yewo lo. Mm. Edɔ ewu ma, nɔ afi ya. Ne ŋutsu dzi ma nyɔtɔ ma dzi ŋutsu nu. Hmm.
Tɔgbe akpe kaka míakɔ egbetɔ kɔ se ɖe fi enya le vivia kpa. Hmm. Enya le vivia kpa. Míakɔ egbetɔ kɔ se ɖe fi kpa. Ke video kpa bubu ma míakɔ eh, eh, amatsi dɔ yewo ke tɔgbe wɔna. akɔ to me. Ene nye gbe nye zi gbãtɔ xe ele mia kpɔa nu yi xe awɔ na mi ko nye be eŋtɔ ekpɔ si tso gɔme dze ƒia ale yi xe e asem kaka va le vivivi koa yevu gbe kra va nye ŋtɔ kpɔ gɔme nu kpɔ le megbe e call me the invisible ma me kra dzi be e ame geɖewo se e enyawo gɔme vɔ hoe ma ame geɖewo se nyago mi di be mi nɔ video wɔ viɖe viɖe viɖe kple su be nuka ne mi le kpɔ ɖe ma ti mi o ta video ya ne mi lɔa ame yewo ho lɔ be ne mi ka wɔ part two of e nufafia ya e mia ade ɖe comment section ne me na mi koa